Rōpū, kia tū, tū tangata ai tātou katoa.

Tēnā paea taku whakatupuranga i konei i Rāhui Pōkeka, nā te mea ko i rongo au i ngā kōrero, ā, i whai au i ētehi o ngā kaumātua, haere ki ngā kanikani, ki ngā kapa haka, ki ērā mea katoa, ā, ki te koroneihana hoki, i te wā e pēpē ana mātou. I te wā e pēpi ana ōku nei kōtiro, ka haere mātou, ka haere koe e taea te noho i te kāinga, ka haere koe ki te mahi i ngā mahi hei painga tērā kōrero, mahia te mahi hei painga mō te iwi. I tipu ake au i konei, i Waahi Pā. I whānau ai taku whaea i ahau ki Hukanui. Te mea nui, ā, i, i noho mātou te whakarongo i ngā whakapapa, ā, i noho mātou i te me kī te taha o Kīngi Koroki. Waiho a Waahi hei kainga mōku. Koina te kōrero a a Korokī. He aha ai? Kia haere mai ki tōna whānau ki te whakangahau, ki te riri, ki te aha. Waiho a Waahi, nā te mea i hari a a Te Puea e ia rāua ko Te Atairangikaahu, ā, Kia noho ki Tūrangawaewae. Engari e kī ana, waiho a wāhi hei kainga mōku. I te wā i tupu ake au, i konā, i konei ngā whare katoa. Ka haere mā, ka. Kōrero mātou mō Taniwharau me Miria Te Kakara. I rongo au i ōku mātua ki ana, oh, titiro ana, whakaaro ana a Korokī. Ha, kei whea te iwi nei? Oh, e noho ana etehi kei tērā taha, noho ana etehi kei kora, noho ana etehi. Oh, nē. Uh, ka tahi a, a Korokī ka whakaarohia, oh, Ka haere rātou katoa mā wai hei tiaki te, te marae. Mehemea ka putaputa ake a mātou ki roto i ngā whare Pākehā ki waho rā. Kātahi ia ka haere ki a, a Takirua, Takirua Tāwhio, te tono atu mō te whenua nei, i te wā, e, tēnei taku whare i runga i te, te whenua, mō te whenua o Taniwharau Street me Miria Te Kakara. Kei konei tonu mātou, mōhio ana ka noho tonu mātou i konei. Aku kōtiro e mōhio ana, ahakoa, ahakoa he aha te mahi kei Ngāi Te Marae, Kei konā rātou. Nānei e hari ana mātou mā aku mokopuna, ā, mokopuna tuatahi, tuarua, tuatoru, I think, haere ana, haere mai ana rātou ki te mahi kia mōhio ai rātou. Ināianei titiro ana ahau ki tērā mahi. me te mahi o aku kōtiro, e rima rātou. Mōhio ana rātou ki ngā mahi. Whakaaro ana au, koina te mea a Korokī kia mau tonu, a koinei pea kia noho tonu au i te kāinga, i te mahi i ngā mahi, hāpai i ngā mahi. Tātahi koina te ingoa o te wāhi me kī he awa e rere ana i muri o te whare o Korokī me Mete Marae, o te marae. I konā ka kōrero mai a Te Atairangikaahu ki ahau. E mōhio ana koe he aha te. Papa e takoto ana i roto i te, te awara? Ka kia, Kāo? He rākau anake? Ka kī ia, Kāo, koina te wake, waka o Tāheri-tikitiki i kia. Nē! Ana, kei whea ināianei? Ō, ko Haria te waipuke. I haria ki raro rā, ko puta ake pea ki a, a, ki te moana. Hoi anō. I tērā wā, e kaukau ana mātou, e ruku ana, e horoi kākahu ana i ō mātou whaea i runga i te pōhē ana mātou he rākau anake, ko Tauki konā, engari ko Tāhere Tikitiki. Te hirahiratanga o Wahipā. Te noho whanaungatanga, tino tata, tata ana mātou katoa. Ahakoa ngā piki, ngā heke kei waenganui i a tātou, hoi anō, ka hoki mai anō tātou ki a tātou. Ko te whakatū i te whare, kohi moni hei whakatū i te whare, nā reira ka pray kāri, ka inu pea. Koinā te mahi. Ka kite mātou i tō tātou whaea a Temarai, ka haere haere mai ia, ā, mōhio ana tātou katoa, ā, āe, hei! Ā, ā, okay. Hei, he mani, he, kei whea te pūtea, kei whea te pūtea? Hoi anō, i kimihia mātou he pūtea, hei tango kai pea mō te pau kai, hei whakatū tētehi whare, ngā kaumātua, ngā kaupapa. E mahi ana rātou me kī i ngā mahi i muri, ngā mahi i mua, e mutu ana tērā, ka mahi anō i ngā mahi mō te poukai, mō te koroneihana, mō te, ngā mahi o te Kīngitanga. Taniwharau. Whanapōro, Taniwharau, Netipōro, Taniwharau, Kapahaka, Hara, Taniwharau. Kia kaha ki a toa, kia manawa nui.

Nāna i i ārahi tēnā, tēnā kaupapa te te whutupōro o Taniwharau nā reira ka ka kī mai a Te Atairangi Kāhu koina te ingoa mō tātou me me tō tātou whaea te kōtiro a Tonga Mahuta tō tātou whaea te marae paki. Mai te tīmatanga ko Taniwharau anake. No. Na te me i koina te hiahia o to matou whaea te marae, te marae paki mahuta. Koina tana hia me e ki ana, me tu tatou, me tu tatou mo na ko te ingoa ko Taniwharau, oh pai matou tera na te me pai ana matou ki te ingoa Taniwharau, he Taniwharau hoki matou. Ladies and gentlemen, welcome Taniwha Rau! Me kī au i haere mātou ki te Polyfest i Whāngarei, koina te mea tuatahi i haere mātou ki korā.

1981. He tau pai, he tau pai. Second, Auckland Anglican Māori Club. Madame. Ariki nui te ata, taniwha rau first. Ka kīa te Ariki nei ki a mātou, Me kī, Kia tau, kia tau.

Kia pai te wairua. Pai tū, pai tērā, pai tērā kōrero nāna i hari mai a kia mātou, kia pai te wairua. Kaua e mea i tērā. Ā, well, pai tā mātou tū. Oh, pai ana, waihotia tērā. Nē, me haere koe te tū i te rāwa tū tonu. I tīmata mai ko Tiren Taimaika, ā, muri mai o tērā ko Tomai me Oraiti Kirimāku me Ora me, āe, koina te, ki ahau, koina te whakamutunga i tērā wā. I tū mātou i runga i te te atamira, nā, i tērā wā ka haere mai tētehi poti ki mua, nā, koinā ka, ka mea te wai, nē, nā, mahi poi ana mātou, nā, ka pēnei, Aa! Ka takau i roto i te wai o Waikato. Ka whakaaro au i te wā i roto te wai ahau, ka ahau, ā, kātahi au ka ruku haere, haere tonu, ā, ka, ka puta au i, i te, me kī i te wā, i te, ā, haerenga kia tae koe ki te, ki te barge, nē, kia tae atu te, nā, i ruku atu au ki konā, ka puta au, ka karanga atu au ki te, Te Atua, o haere mai te awhi i ahau. Nā te mea tino nui ana te iwi, e titiro ana, whakaaro ana kei whea au, engari ko puta au i raro tera. Na ka tahi au ka ka inoe, na ka ka ka ruku ano au, ka puta au. E ki ana etehi, rite tonu ki te mermaid. Ka puta mai, mau tonu ana nga taku Tī whare, mau tonu ana i runga taku panepane, nā, ka puta mai tēnei taniwha, te taniwha o Taniwharau. Ā, kātahi au ka tū, ka hoki ki te, ki runga i te patch, ka tū au, kātahi au ka, ka tūohu ki mua i te, te ariki nui me Prince Charles.

Ko te kapa haka, nā, i, nā te marae hoki, i kī ana, e kī ana, me, me tīmata a Taniwharau i tērā. Engari, ahakoa ko te kapa haka, kei te haere tonu te īngoa o Taniwharau, mai te tau 1944. Kei roto i konei Tino kaha ana a Taniwhara. Pai au ki te kapa haka, pai au ki te mahi i te kapa haka. Ko au tēnā, nē, he Māori ahau, e, koinā taku pai. Nā te mea he Māori ahau, koinā tā mātou mahi, he, he, kia waiata koe i ngā waiata ki tērā iwi pea, ki tērā tama, ki tērā. Rōpū, kia tū, tū tangata ai tātou katoa. Kei aha te aha e, e, e, i aua hī? Uia mai ko ia, ū, pai au ki tērā. Kātahi au ka tū, ka kī a, ka haere mai a. A tangi mai ka kī mai, Ooh, look at Miss Tainui, me me kite ana tō iwi e mahi pērā ana koe? Ka kī au, Whee, pai ana taku mahi. Ka kata ia e te, Ooh-wee. Nā reira, i te rongo ana au i tērā, āwhea, kei whea, kei whea, oh, ko au tēnā e haere ana. Te whakauru atu ki tētehi meheme kei ngā kapa haka o te kura e rongo ana au, oh, pai ake tērā waiata. Nā, kei konei, kei whea Aunty Tomae? Oh, me, me kī he liquorice all sorts, nē, he aha tērā? Ā, mehemē karekau ana i te paepae, o, mehemē pai ana ki raro, nā, pai ana, ka noho au i te paepae. Nā, ka mutu tērā, ka haere te pātai, ko reri koutou mō te manuwhiri kia haere mai ki te kai, ā, nā, ka mahi anō tērā mahi, te karanga atu i a rātou. Hoi anō, mehemē kite ana au i ētehi, ka mea au, He, haere kōrua ki te karanga mō te kai. Ngā, ngā rangatahi, ngā, ngā kōtiro, āe. E whakarongo ana i, i te wā he, he tangihanga, he, he pau kai, ngā, ina, ngā haerenga i te taha o ngā kaumātua, whakarongo atu ki a rātou, koinā, koinā te mea, koinā te mea. Āhua kaha ake kia koe kia koe, ah! E kī ana e te o aku whaea e kī ana, Tēnā mōhio koe ki te kōrero Māori te wā e tamariki ana koe? Ka kī au, Nē! Oh, kia ora, haere au ki te kura, kāo! Kāre mātou i patua, o mātou mātua kē, ko rātou i patua. Engari ā ētehi wā mehemea ka kore, kōrero koe tētehi kupu, mehemea, ā konei pea, kāre rātou i mōhio ana tēnā kupu, whakaaro ana e kōrero kino ana koe. Awa, nā te mea ka te wā e kōrero Māori ana koe, ka waiata koe i te Māori, nē? Ētehi kupu i runga i te, i te papa, karekau ana he, he Māori. Umm. Tēnā, pai au ki te whakarongo i ngā, i ngā, i a koutou. I a koutou, ngā rangatahi o nāianei, ngā kōhanga o nāianei. Ai, aku mokopuna, haere mai ana te kōrero kia, oh, nei, āe, oh, kāre au, mōhio ana e rā. Haere mai ana, nā. Haere kaua, kōrero ki a koe anō, ki a koutou anō. Hm?

He komiti e kī ana HEWE, Health, Education, Welfare and Youth. Nā, ko Taitimu te kaiwhakahaere o Health, mō te Health, mō te oranga. Ka tīmata te pātai, nā te mea i tīmata ai a Te Puea, a Māhinaarangi, I tīmata ai tōna whakaaro a Māhinaarangi hei hohipera mō ngā me māuiui ana nei. Ka whai a Taitemu Maipi i tērā. I, e, koinā e whai ake ana mātou i, koina te kaupapa o Raukura Hauoro a Tainui, ā, kia whai ai mātou mō te, mō tō tātou iwi kāre kia pai te utu, Kāre tino teitei ana kia, you know, mō te pani te pou, pērā i te poukai, te pani, te pouaru me te rawakore. Oh, he wahine tino kaha ia. Na, ka hia ki te whakaaro i te mahi, mahia te mahi kia tika. Nā reira te mahi a Raukura Hauora kei roto i ngā tikanga me ngā kawa me ngā kōrero whakapapa i tēnei, tēnei mahi te hauora. Ā, ko au te kaiwhakahaere mō te mauri ora. Koina te mahi o te mauri ora. Awhi i te whānau ahakoa he aha ngā, ngā mahi, mehemea e hiahia ana rātou te kōrero, te awhi i a rātou.

Kua pōiritia rātou ki ngā hui taurima e whā, ka tū ki Austria, France, Belgium me Sweden mō ngā tikanga ā-iwi o ngā whenua o te ao, ā, ko rātou ngā māngai mō Aotearoa. Ka pau te ono wiki i a rātou me ngā huna o ērā atu whenua e 26 ko reira e whakaatu ana i ō rātou puna waiata, taona ā-iwi anō hoki ki ngā kanohi o te ao.

Kei konei hoki taku wāhi i whāngai au. Kei konei hoki te wairua o ngā kaumātua i i noho au i te taha, i āhua whakarongo au ki a rātou me pēnei me pērā i ngā mahi mō te marae. Koinā taku mea nui, nā te mea ko taku whānau i tiaki ahau i konei, me kī, nā wāhi pā, nā wāhi pā i tiaki ahau. Ko koe te oranga. Ētehi o ōku nei wawata, ko āhua oti nā te mea e tū ana te rangatahi tino kaha i wāhi pā, i te mahi i ngā mahi,

Te Ariki. Kia pai te tiaki te iwi ahakoa no whea, no whea. Kia pai te tiaki. Haere mai ki te mahi e ngā mahi. Kaua e wareware tō marae, tō, tō, te Kīngitanga. Nā te mea kei roto koe i tērā te Kīngitanga. Te Kīngitanga, ko te iwi tērā.

Kikī ana tēnei whenua i te puna. Engari kua haramai ngā mihini a te Pākehā. Ko te ao o tēnei ao, ngā mīhini, ngā taraka.